Awle tuna kan hmuh mek hi Sanghnih sawmhnih pali May thla a hlim ena lei min kha a ni a. Khami tum khanin Aizawl South Three bialah hian lei min a tam em em mai a, chhungkua kua a lei min ina a chhilh te pawh kha an awm a, an khawngaih thlak awm hle a ni. Khami tum khan sawmi sa te ek tlang tung ai bawk ah te chhiat tawk kha an awm nual a, tin kawngpui ah a dang chat nasa, motor a dal nasa, a dang nasa a khati khawp khan chhiat kan tawk a, mah rawh chu hetlai bik hi hlim en bik hi kan thlur bing dawn a ni. Hei hi vansang atanga lak a ni a, tin heng hmunah hianin nupa a boral ta te an awm a, tin phai lam atanga hna rawn thawk vai boral ta te pawh an awm a, chu bakah chuanin stone crusher a bopil ta daih mai ang chi te pawh a awm a, thil man to tak tak leh hlu tak tak te. Thil hlu tak tak bohlen tak kha a awm nual mai a ni. Kum sangkha zakua sawmkua pahnih pawh khan hlim en bik ah hian kuari chim a aw lo awm tawh a, a nasa hle mai a, khatah pawh khan nunna chan tam tak an awm a, mi in leh lo te a chhilh bova khatiang kha a ni a. A bik takin kha tawrhna kha lei min leh chhiat tiang lampangah hianin hlim en lam hian an tuar nasa hle mai a. Tuna kan hmuh te pawh hi nikum lama nikum mei thla a ah tlang chhip atanga lei rawn tawlh thla cyclone hnathawh avanga khatianga rawn che kha rawn min thla kha a ni a tihianin-- Hei tlang chhip atangin a rawn tawlh thla a, in leh lo tam tak a rawn chhilh a, a pawi hle a ni. Tiang hian a filh veng vung mai a, tichuanin heng chhiat kan tawhna chhan tam tak hi chu, Tuihawk luan kawr siam that loh vang te pawh lo ni thei a, chuvangin a fimkhur a ngai hle mai a, khami chhiat tawh tum khan a hlim en a khawtlang ringawt ni lo, Aizawl pumpuiin kan buai mup mup mai a nih kha, ruang zawng tein leh chhiat tawk te tanpuiin ti khan an awm a ni a, a pawi tak zet a ni. Hei! lei min lohna lai lei min thei lohna lai kan han tih tur ang mihring ina kan ngaih dan ang te hi ni hnih ni thum vel khua a lo chhiat chuan rual sur tluk tluk tawh chuan a lo min thei zel mai a lo ni a fimkhur a ngai a kan hmun hma te kan en tha ta ngai hle a ni tih kha kan sawi duh a nikum cyclone rimal kha chu kan tuar a. Sir Pauline, Aah, Aizawl veng hrang hrangah a paw nghek hmuk mai a nih kha. Heti lai hmun hi Sangha Zakua Sumkua pahniha a chimna hmun Samtlang kawng lampang kha a ni a. Tah hian nunna chan tam tak an awm a, aah, vai tam tak an boral a, tin Stonecrusher te pawh a bo kan tih tawh kha. Ti hian kum khat pum hlum teh meuh a ni tawh a, siam loin a la awm a. Heti lai hmun hi Transport Department in ah Pollution a tihna hmun leh Driving Test te pawh neihna hmun kha a ni a, kawng lun tak mai a ni a, tin Samtlang kawng a ni bawk a, sawtah Lungleng kawng te a ni bawk a, kawng pawimawh tak a ni. Tihian a lun teh reng nen hian tun thleng hian an la siam lo va, South Tri mipui te pawh an phun nasa hle a ni. An bial mipui thenkhat te an hla ah phei chuan hmeichhe bial, Pi Beryl bial kan nih vang em ni min ngaihsak lo tih thawm te pawh a awm nghe nghe a. Tihian in khi khi ta tang khian in A chirh a rawn tawlh thla a, chirh hlawm lian pui mai rawn tawlh thla khan kawng a rawn hnawh a, chu kawng an then fai hnu chuan siam that a awm leh ta reng reng lo mai a, a chhe em em ringawt mai a ni. Chuvangin hetlai kawng pawimawh tak mai, lungleng kawng a hetlai samtlang tlangdung Kal kawng ber mai hi i hetiang a nih hian chuanin mipuiten harsatna an tawk nasa dawn a, tin two wheeler tan pawh kal harsa em em mai a. Ram hruaitute hian kalin an hmu ve lovem ni tih hi bialtu mipuite thupui a ni. Tichuan a piah lampang Lungleng leh Samtlang kawng lampang kan thlir chhun zawm ang a, hetlai kawng pawimawh tak mai hi ti hian a chhe em em mai a, a diak a, a kawi a, a nu nau damlo phurh nan te pawh a a hahthlak em em mai a, hei han en ula mihring kal kawng pawh hi a ang lo a, a ran tlatna hmuna kawng tum hi a ang ber mai niin a lang a, a pawi tak zet a ni. Tihianin hei sorkar hmasa khan kawng zauh leh lungrem tih te a lo zo hman hlauh a, amarawh chu i an tlak hnuah hei ti hian lei min vakna nikuma thihna hial thlen teuhna atanga, Lungleng inkar hi contractor pek vek tawh leh tender pawh tih fel tawh a nia, an ngaih avangin a kum khat chhung heti chen chen siam lova a awm hi bial mipuite hian lungawi lo hle mai a tihianin hei han en ula chirh diak A an kal hi a ni ringawt mai a. Tihian hemi tlangdunga kalte hi mi lehkha thiam tak tak te, college kal te an tam em em mai a. Tihian kar tawh pah mah niin lamah thlahlel em em in an haw phei ve a. Ama rawh chu a kal kawng hi a nuam lo em em mai a, a hrehawm tak zet a ni. Tihian kawng hi thawh tur an ti an hawlh khawk che vek mai a, kan thawh chhunzawm leh tam ang si lo va, hei hianin an khaw mipuite leh hetlai tlangdung mipuite harsatna a thlen nasa em em mai a, two wheeler tan phei chuanin Ka la har em em mai a, motor te hian chuan muangchangin a tawlh bek bek ve thei a, tin chu bakah motor a ti tlo loin heti laia service a auto rickshaw leh thil dang service man te pawh hi a tih to phah in a rinawm tlat mai ni. Tihian an hawlh khawk vek a, nimahsela an siam mai si lo hi a pawi tak zet a, hetia kan en ai hianin a hmunah hian a turu em em mai zawk a ni. Tihian mipuite phunna hla ber chu sorkar hmasa an va ngaiawm em tih a ni.